سەلام سەلام بەڕێزان ئەم کاتتان باش باشن هێمەدات کە باش بن ئۆکەی من ئێستا یەکەوەی کە لە مێژە لە مێژە حەز دەکەم کە قسەتان دەگەڵ بکەم لە مێژە حەز دەکەم کە پێتان بڵم کە پێم خۆشە بە فۆکس بکەم سەر خۆم پێم خۆشە کە پێم خۆشە کە یارمەتی بدەم یارمەتی ئەو کەسانەی کە تاوجێگاکەم دەتوانم بۆ کەسانێک من دەتوانم سیر نینۆکانم بکە چە من هیچیز حازر نیمە ئەو نینۆکەم چەند مەگە شکاوە قامکم شکا بوو نینۆکم لەگەڵی شکاو دەرهات ئێستا و خەریکە دەڕوێ و برادێکیشم بۆی بۆیە لەسەر لێداوە بۆی کە زۆر ناشرین دیار نەبێ بەڵام کە ئۆکەی لە مێژە من لە ساڵ 2010ەوە حەزم لەوەیە کە دانیشم لەگەڵ ئێوە قسەتان دەگەڵ بکەم لە پێتان بڵم کە من دەتوانم یارمەتی تام بدەم من نزیکەی دە ساڵە لە ساڵ 2015ەوە تقریبن خەریکی ئەوە مەکە یارمەتی ئەو کەسان دەم کە پێشەسازن کە ئیدەیەکی تازەیان هەیە فکرێکی تازەیان هەیە بۆ بیزنس بۆ پارە دەرهێنان و من لە ڕێگای ڕێکخراوەکان سریەوەی کە تۆتە لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی جیاواز یەکێک لەوان ڕێکخراوی فیبان لە بەکە ئەمریکیە لە ڕێگای ڕێکخراوی ئەڵمانی و هۆڵندیەوە لە کوردستان لە هەولێر سلێمانی و هەتا لە ڕێگای ئەنلاین خەریکی ئەو مەکە وەکو منتۆری فێرکاری یا ڕێنمایدان بە ئەو پێشە سازانە ساڵ 2010 من ئۆم حەزم کرد کە بێم ئەنلاین قسەتان لەگەڵ بکەم ئاوا بەرامبەر و لەگەڵ برادێکی شازە شارە زاش لە یوتیوب قسەم کرد و پێم کوتکم دەم هەیە ئەو ویشە بکەم زۆر پشتیبانی کردم ئەو دەمە و لە تیوی بوو لەوانەیە ئێستا و بخۆی جۆ لە من ڕاگرەیە من ببینێم لە تیوی بلێ کە لە تیوەکان بوو کوتم کە لەو تیویە دەم هەیە و کارە بکەم بەڵام ئەو پێشنادیدا کە کە بە هەر حاڵدەست پێ بکەم لە یوتیوب خەریک بم کە کەناڵێک دروستکەم بۆ ڕێنمای دان بە پێشە سازان گەنجەکان بە تایبەت ژنەکان بە تایبەت ژنی کورد بەڵام خۆ من ئەوێ ساڵێم تازە حتم بۆ هۆڵندا واستا خۆشم وەکو کوتن ئیشەکانی خۆشم پرۆژەکانی خۆشم هەر لە حەوا بوون و دەبا خەریکی ئەماجبم بۆ خۆشم زۆر باش دۆم تازە هاتم بۆ ئەوروپا زۆر زەحمت بوو باڵام ئەوە تەنیا تەنیا هۆکار نەبووەوەی کە من دەستم پەنە کە دەودەمی ئەو دەمین من نەم دەزانی بە زمانی کوردی بێ من کە کوردی ڕۆژهڵاتم بە زمانی فارسی بێ بە زمانی ئینگلیزی بێ بە چ زمانێک من خەریک بم قسە بکەم دوا بە کوردی بێ ئەوە تا من کوردێکم یەک ئەوەی کە کوردی سۆرانی و کرمانجی هەیە دوای ئەوەی کە من کوردێکم کوردی ڕۆژ هەڵاتە لەوانەیە جیاواز بێ فارسی تێدایە ئینگلیسی تێدایە من کوردێکم زۆر باش نیە بەداخەوە و ئەمە وەکو کوردەکانی باشوور زۆراوە زۆر خۆشانس. پێم بڵێن بە کوردی چی پێ دەڵێن بە خۆش شانس لەکی نەبوومە کە بە زمانی کوردی بخێن بەداخەوە بەزە هەرچێک لە زمانی کوردی دەزانین کە بیخێنین بینووسین و بیڵین هەموو خۆمان بەدەستمان هێناوە بەڵام لەو ساڵێەوە تا ئێستا من هەموو کاتێ ئەرچەند وەختێک بار بەخۆم دەڵم بیکەم بیکەم چی بکەم چۆنی بکەم چۆن بێمە سەر ئەملاین سەر شاشە سەر ئەو یوتیوب کەناڵ بکەمەوە و لە چۆڕە دەست پێ بکەم چی بڵم چی باشە بە چ زمانێک بە چ هۆکارێک بە چ شێوازێک وانە بەس هەر ئێستا هەر ئێستا هەر ئێستا ئەو خەریکم خەریکی ئیشێکی دیکە بووم ئیشەکەم تەواو کرد و دانیشتم کەمە بحەسێمەوە چایەک بخۆمەوە بەڵام یەکدەف هاتە ناو مێشکم دیسان کانی تۆ بیکە بۆ نایکەی بڕۆ قسە بکە بڕۆ لەوانەیە زۆر کەس هەبن کە چاوەڕێ ئەوە بن کە تۆ پێیان بڵێ کە هەستن بەخۆکەون دەست پێ بکەن خەڵکینە جەماعەتینە دەست پێ بکەن دەست بە ئیشەکانتان بکەن فکرەکانتان بێن بە عمل فکرەکانتان بێنە سەر سەر دنیاە بە دنیایان بێن وەکو مناڵەکە دنێ و زگتدایە دەری بێنە پیاو بی ژن بی فەرقی نیە هەر ئێستا بەبێ ئەوەی کە کەمەرایەکی باشم هەبێ منە ئایفۆنەکەم پانزدەیە ئەو ڕۆ نۆ ی سپتەمبەر ئایفۆنی حەڤدە دێتە ناو بازار و بە ئایفۆنی پازدەوە بزانم ئۆکەیە باشە بۆی کە دەست پێ بکەم سان هیچ مکیا دوشتم نیە جلێکی ڕەشم لەبەردایە نینۆکەکانم کە ئاوەنا گەرمایە گەرمایەکی باش نیە من لە وڵاتی نەرویزم باشە بەس من ئارەقم زۆر کردو چون هاتو چۆم زۆر کردووە هاتووم هەر ئەو جورە هەر بەو شێوازە شەرت بێت دای دەنێم ئەو ڤیددیوەیە بۆی کە ئێوە پێتان بڵم کە منەوە خەریکم دەست پێ دەکەم بۆ سوبە شێوازێکی ئانلاین پبلیک یەکەم جارە ئەو کەسانێک کە ئیدایان هەیە ئەو کەسانێک کە ئایدیای بیزنسیان هەیە فەرمون و بەرن من دە خزمەتتان دە خزمەتتان دام و بێکەوە فکرەکەتان دێن ئەمل فکرەکەتان ئەگە فکرێکی باش بێ گەورەی دەکەین و یارمەتیتان دەم بۆی کە ئیشەکانتان فکرەکانتان بکەم بە بیزنس. من نزیکە دە ساڵە و زورێک کوتم منتۆرم و یارمەتی گەنجان و ژنان و کوڕانی کوردم داوە بۆەوەی کە ئیشەکانیان ئیشەکانیان بەڕێوەبرن بە پێش برن تخوا تخوا خواهشتان لە دەکەم هەر کاتێکە دیتان من وشەیەکی غیری کوردی بەکاردێنم بمبورن و بوشم بنووسن کۆمنت کە ئەوە غەڵەتە ئەوە هەڵەیە و دەبی ئەوەی بڵێ بە کوردی یعنی کوردەکەم فێر بکەن زۆر خۆشحاڵ دەبم هەر جێگایەکە بە هەڵا شتێکی غەیری کوردیم کوت من پێم خۆشە بەس بە کوردی قسەتان دەگەڵ بکەم ئەو تەسمیمم گرتووە بە کوردی دەبێت ئەو بڕیارەم داوە کە بە زمانی کوردی قسە بکەم هەرچەند کە لەوانەیە یوتیوب بە سەبتایتەڵی کوردی جەنەڵم سەبتایتل بە کوردی چییە کوردی لەوانێ نەبێ ئەگە هەبێ زۆر باش نەبێ کوردی سۆرانی و هیوادارم کە کوردەکانی کرمانجیش لێم تێ بگەن هەرچەند زەحمەتە دەزانم زۆر زۆر زەحمەتە و زۆربەی کوردەکان کرمانجن بەڵام هیوادارم لێم تێبگەن بەڵام من کورمانجی تێدەگەم بەڵام قسەکردن زۆر زەحمەتە بەڕاستی ببورن خولاسە ئەو دەست پێ دەکەم بشم بورناوە بە شێوازێکی زۆر باشەوە نەهاتم و پێشتان هەر ئێستا بریارمدا هەرستاش دەمەوێت ئەپلۆدیکەم و چاوەرێ ئەو ڕۆژەوە کە فتان بێن مختتان دەگەڵ بکەم ئاخردا دیسان دووباری دەکەمەوە من منتۆری منتۆر بە کوردی چیە یارمەتی یا ڕێنمایی ئەو کەسانە دەکەم بلەخەز بەخصوصەن مەخصوصەن گەنجەکانی کورد بەلای منەوە کورد و عەڕەب و عەجەم وانە هیچ فەرقی نییە بەس چون خۆم کوردم و چون خەڵک خۆم باش دەناسم منداڵتی خەڵک خۆم باش دەناسم زۆرتر تەرکیزم لەسەر کوردەکان دەبێت بۆیە لێرەما و حەز دەکەم یارمەتی بدەم یارمەتی ئەو کەسانە بدەم کە پێیان بڵم چۆن پیشەکانی خۆیان بکەن بە فکرەکان خۆیان فکری خۆیان بکەن بە بە ئیش بە چۆن پارەی لێ دەربێنن بە چۆن گەورەیکەن لە ویددیوەکان دیکەدا پێتان دەڵم کە من چێمە

لەوانەیە کاتی بەیە یا لەوانەیە هەمیشش داینێم بەڵام وەکو ئینترۆدەکشن نیە وەکو بۆ خۆپەناساندنێکی ڕێک نییە بۆ من و بەس ئەوەیکە تەکلیفەک لەسەر خۆم بێ خۆم مەجبور بکەم بە جورێکی کە دەست پێ بکەم لەو ڕۆڕا نۆی سپتامبری 2025 سەری تارخەکەم کرد بێوە دەڵم بەڕێزان من لەو ڕا دەست پێ دەکەم بۆی کە هەم قسەتان دەگەڵ بکەم لەو کاناڵی ئێستفادە بکەم بەکاری بێنم بۆی کە هەم قسەتان دەگەڵ بکەم و هەمیش ئەگەر فکرێکتان هەیە داخزمەتان دام بۆ بنووسن بەیەکەوە قسە لەسەر دەکەین باشە فەرقی ژنێ کوردی هەر جێگایەکی بی لە هەر شوێنێکی بی من لێرەم